Tewin Nichols a Te Haumaranga i Connor, era atu i noho i runga te te komiti whakahaere i nga tau i timata ai he mani he he mea ā, kohi pūtea mō te, mō te whakatū o, o Kimi Ora, te, te wharekai ki te, te marae o Tūrangawaewae. Nā, ko Dicky Rākena, arā, o kā Aunty Vera, tērā whakaaro, whakahokia mai ki a Haura, tōna atu ki nā kaumātua, ā, kia tautoko, ā, te whānau ki Tūrangawaewae. ā, i te, nō te tau 73 i tū, i tuwhera ā, te whare kai o Epia nei, ā, ko Kimiora. Ā, he mātaki i ngā whānau, ā, he tuku mihi, ā, ki ngā whānau whānui o, ā, Hauraki, waihoki, ā, he whakanui i te tau 50 o tēnei, ā, ehara i te mahi whakataetae, engari, ā, tēnei,

Engari mo te te waiho tetehi ki muri, engari kawea katohia mai nga tamariki mai te nohinohi tae atu ki nga pakeke o te kura, a me nga kaimahi o roto ano hoki. He whakanui ano tenei kaupapa i timata mai ai i te 50 tau ki muri ra.
Kaupapa o te tū o te Rōpū Kapa Haka o Te Puna o Te Pitomata e hāngai pū ana ki ngā hononga ā-whānau, hononga whakapapa o ngā tamariki ki ngā marae, ki ngā pā o Pare Hauraki, otirā ko te tāhuhu o tō tātou nei tū e hāngai pū ana ki te marae o Mātaiwhetū.
Ko ngā tāngata rongonui i haramai, tautoko me kaiwhakawā rānei, I ngā wā o mua, ko pērā ki a Tīmoti Karitu, ka pērā anō te rangatira a John Hone Rangihau, John Rangihau, me ērā atu o ngā, o ngā rangatira, ngā, ngā kuia, ngā koroua, ngā, ngā kaumātua mai, mai, mai te motu. Nā reira, tēnā te mea ka. ā, he mea mīharo ki a au.
He waewae tapu mātou ki ēnei momo mahi, otirā ki Hauraki, ā, he karanga i tono tētahi mai i Hauraki kia haramai tātou tū ai. So, koirā tō mātou take mō te haramai, ā, yeah, mō te kaupapa, mō ngā tamariki.
I tērā tau i I mate te tuahine a Kārepe, a Caroline. Ko e te kaiwhakahaere o nā iwi FM. Kai ka whakaaro tana kōtiro a Harawira, whakarite te tiki taonga, pērā ki te nuinga o nā whānau o Hauraki nei, whakarite taonga mō rātou, you know, whanaunga ko. Pahure, ā, kātahi ka hoatu te taonga ki te Committee, ā, ka tohain, ka, ka tū te taonga hei, hei taonga mō nā rōpū e tū ana. Ā, mō ngā tau heke mai nei, ko taku hiahia kia puta whānui tēnei whakataetae, puta noa i Hauraki, kia tae mai ētahi kura puta noa i Hauraki ki tēnei momo kaupapa. Ia tau, ia tau, ka piki ake te taumata. te tihi, me, me eke te tangata nā rōpū nei, nā reira, mōku ake nei, e, ka nui te kō me te hari o taku ngākau te kite mai i tēnei, ā, te taumata a ēnei tamariki o ēnei rangi. Ko ngā hiahia ngā ariā o te rohe nei o Pare Hauraki e hoa, ā, kia hoki atu tātou ki ngā marae ki ngā pā, kia hoki mai ngā marae ngā pā kia tū atu ki runga i te atamira, Ā, rima tekau tau tēnei kaupapa kua haere, ā, kāore anō ngā marae kia hoki mai ki tēnei o ngā kaupapa, nā reira, tēnei ka tuku i ngā karanga ki a rātou kia hoki mai. Ko te reo te take.